Kimya salam dostlar gowmy ýagdaýlar janyňyz sagmy toýdan soň kargo poçta bar jemlendi indi näme etmeli türkmenistana ugratmaly elbetde türkmenistana ugratmak iň aňsat usuly türkmenabat kargo türkmenabat kargo bir gezek jaň edýär we whatsappdan lokasiýa ugradýar ýagny konumy ugradýar we günüň dowamynda türkmenabat kargo gapyňyzda bolar we iň aňsat usuly bilen 15 günüň dowamynda türkmenabat kargo kargomyzy türkmenistana

Sizi görenime örän şat. Birinji gezek göremde esasanam has. Näme üçin? Sebäbi men ýaşlygymda, çagalygymda diýibem bilerin. Şu ABM topary bilen, ABM toparyň aýdymlary bilen, klipleri bilen, hawa, konsertdäki wideolary bilen ýaşlygymyzyň iň bir gowy, iň bir gyzykly pursatlary geçdi. Şoň üçin size Media TM adyndan, siziň muşdaklaryňyzyň adyndan, biziň agzalarymyzyň adyndan minnetdarlygymy bildirýäs. Gepleşige geleniňiz üçin hem köp sag boluň. Siz sag boluň.
Siz sag boluň. Arsen senem sag bol diýip aýdaýa. Diýdim ä.
Içimden.
Üçiňizi gördüm. Begendim. Ýene bir gezek aýdaýyn. The Media tmy siziň täzeden aýdyma başlaýanyňyzy eşitdi. Öň näçe gezek berdä çykdyk. Biz ABM-iň öňki sostawy bilen, öňki zady bilen bir gepleşik gurnaly diýip. Indi nä siz aýdyma başladyňyz? Ýaňy ýakynda toýlara çykyp başladyňyz. Çykyş edip başladyňyz. Hiç pursat ýitirmän gepleşige Sizi myhman edeli diýdik. Sag boluň.
Sag bol. Sag bol.
Boldy topar jemlene dogrymy? Hemme kim gyzyklandyrýan sorag. Indi täzeliklere dowam dogrymy? Elbetde nesip bolsa. Hawa. Onda meň pikirimçe agzalarymyzyň içinde, e, diňleýjileriň içinde köpüsini gyzyklandyrýan soraglaryň biri siziň awtobiografiýaňyz. Çep gyradan başlalymy ýa sag gyradan başlalymy?

O nesip etdi Allah şonda bir dünýä indik. Men Aşgabat, Aşgabat, Aşgabat şäherinde doglan elbetde. 11-nji mekdepde okan, ors mekdep. Soňky biziň döwrümizde 9 klas okalýardy. Elbetde 8 klasa biz okadyk ors mekdepde, 11-nji mekdepde. Soňam jemleýji 9-njy klasymyz biziň ýaşaýan raýonymyz Hitrowka, 3-nji parkyň töwereginde 25-nji mekdep türkmen mekdebi bardy. Şony jemläp gutardyk nesip edende. Tak, Mekan aga, indi gysgaça maşgalaň barada, üç söz bilen. Öýlenen, elbetde, elbetde öýlenen, o barada söz bolunmaz. Hawa, tüweleme we üç gyzym bar. Tüweleme. Indi oguljygyma garaşýan, inşallah. Inşallah. Allah akbar berse, oguljygy elimize almaly, inşallah. Gatowam.
Berdi bi bilen biz aýry bir gepleşigem edipdik. Şonda-da gysgaça aýdyp beräýeň senem. Berdi, doly adym Berdimyrat. Bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda dogulyn, ýanwaryň on ýedisi. Otuz dördünji orta mekdepde okadym. Ilki on dörtde okadym, bäşinji klas, on dördünji orta mekdep, soň otuz dördünji orta mekdep, bäşinji klasdan başlap dokuzy gutardym. Öýlenen, iki oglum, bir gyzym bar. Kimiňem nesip etsin, bize-de nesip etsin. Amin. Şa. Arsen agam indi gezek sende. ABM toparynyň ilkinji harpy. Arsen. Arsen meň adym. Hawa. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda dogulan, oktýabryň dördüne. Raýon waşmoý mart bady. Hawa. Wod podboşki. Kyrk üçünji mekdepde okadym. Gaty gowy.
Maşgala barada gysgaça aýtsaň. Maşgala ýok.
Bolýar. Entägem öýlenemok.
Inşallah nesip bolsa.
Nesip bolsa.
Hä, eger owo. Gyzlar artaýyn öýlenmedik hawaňyz bolsun A harp hawa dowam etdik muňa galasýak. Hemme kim gyzyklandyrýan soraglar ýaňam men geldim sen aýdyp başladyň gepiň böldüm sebäbi şahslaryňyz bilen birinji tanyşaly diýdim. ABM topary nädip döredi?
ABM topary Ýaňky dişimi al tans edýärdik de irde urda. Ondan bir gün berdi geldi ýanyma. Ony diýdi, biziň edip bilýän zadymyz bilen aýdym bilen bile goşsak. Ýa ondan öň ondan öň ors aýdym aýdyp başladyk. Hawa. Ors aýdymlar bolýardy. Uly konsertler berilýärdi bizde. Konsertler bereli, bereli. Aýdym, aýdym solmak däl-de, ýöne özümiz üçin gyzyklanyp ors aýdymlar başladyk. Konsertiň arasynda höweslendirmek üçin. Tansyň aralarynda. Ha, tansyň arasynda höweslendirmek üçin aýdym. Ha, özlemi, özümiz üçin ors aýdym. Şu ors aýdymlar bar, ha?
Ors aýdymlar bar. Nesip bolsa, onu diňleder, diňläp geçeris. Ha.
Onda şonluk bilen hem ors aýdymy geçip ýuwaşlykdan hem ýaňky türkmenski estrada geçip gitdik. Şeýdip ýuwaşlykdan hem ýuwaşlykdan hem muňa geldik biz. Siz Türkmenistanyň bäş welaýatynda-da konsert berdiňiz. Bir däl, iki däl, üç, dört däl. Bäş welaýatynda-da konsert berdiňiz diýsem, ýalňyş däl, dogrumy? Elbetde. Bäş welaýatyň ethraplarynda-da berensiňiz, köpüsinde, hawa. Indi sorag. Şo bäş welaýatyň hersinde iň ýatda galyjy pursatlar ýa wakalar ýa şo taýdaky ýerler? Bäş welaýatyň içinde.
Ýok, Şeýle haýyr, alanda haýsy biriň aýyp? her welaýatyň öz bir görnükli ýerleri bar-da. Ondan ol plan, bu plan diýip bolanok. Hemme welaýatam garşy aldy, gyzgyn garşy aldy. Elbetde, elbetde. Her bir welaýatam. Ondan soň Diýeli, üçin Balkanyň nämesi üýtgeşikdi, Marynyň nämesi üýtgeşikdi, Daşoguzyň nämesi üýtgeşikdi, Lebabyň nämesi üýtgeşik, nämesi ýadyňyzda galdy? Aşgabat, Ahal,
Hemme welaýatyň jemläp alamda hemme welaýatyň bir shyždeniýasy bardy. Näçe konsert berseňem az bolýardy. Ýene bermeli. Ene şol bizi has uwsundyrýardy postoýan. Tiz tizden gidýärdi konsert. Günde bir konsert berlenok, iki konsertden üç dört berlen ýerlerem bolýardy. Iki günde. Üç iki üç bilýärdim hawa. Ene şoň ýaly şol hemme hemme welaýatyň şol zady gowy. Gowy.
Onda hiç ýadyňyzda galan pursatlardan aýtjak geldi? Has ýadyňyzda galan pursatlar. Aý, arada w prinsipi ýigrimi ýyl geçdi. Nemes galdy kaýus kelle. Ýoga golaý pursat.
Ýigrimi däl-de, on sekiz, on alty. Boldy. Dowam etdik. Gepleşigimiz-ä şou formatda. Bilşiňize görä. we şo formatda gepleşiklerimizde gelen myhmanlarymyzdan bir arasynda aýdymlaryndan aýdyp bermegini haýyşt edýäs we bu gepleşigimiz hem aýdymlara bir aýdym haýyş edeýin we bu aýdymym takoý bir ýürege ýakyn aýdymlaryňyzdan, legendar aýdymlaryňyzdan mümkin bolsa elbetde gitdiň taşlap.

Gitdiň meni taşlap, taşlap, taşlap.
Çepek çalybermeli, problema ýok. Köp köp sag boluň, sesiňize saglyk. Edil şo ýyllara gitdim, geldim, gepleşige dowam. Ah, gepleşigimize ýaňky diýişim ýaly dowam edýäs we sizden gyzyklanasym gelýän soraglaryň biri, daşary ýurtlary gezmäne gitdiňizmi, daşary ýurtlary gördüňizmi? Indi men-ä Istanbula bir gidip gördüm. Türkiýä gidip gördüňmi?
Prins bir kän bir höwesim-ä ýok daşary ýurda. Am sen?
Men Ukrainada okadym. Ukrainada tikdim, Stambula, Stambula aýlanyp geldik. Arseniň sesi çykanok-da, şulam-a köp ýurda gidene meňzeýär. Türkiýä gitdim.
Türkiýä gitdim.
Özbegistana gidip geldim.
Goňşy döwletlerimiz Özbegistan gitdim, gaty gowy. Men ýekeje Türkiýä gitdim. Menem-ä gitmeli-le, şonuň üçin gyzyklanýan-da. Türkiýä gitdim, Türkiýä gitdim, Türkiýä gitdim. Nesip bolsa, nesip bolsa, nesip bolsa. Üçiňizem Türkiýä gitdiňiz, dogrumy? Türkde. Stambulda biziň türkmen samylarymyz bar, baryp gördüňizmi? Fitch House diýip. Ýok.
Biziň türkde ýörite türkmenlerimiz üçin we türklere türkmen tagamlarymyzy tanatmak üçin Ýeni Kapyda Fitch House diýip türkmen tagamlarymyz bar. Indiki gezek türke gitseňiz, hökman myhmançylyga garaşýandyrys. Nesip bolsa.
Myhmanymsyňyz.

Indi bolsa üçünji gadymyzam bar. Dograma, fikir, somsa, ýürek, mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarynyň ählisi bar. Size bilmedim, men-ä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok. Maňa noş bolsun, işdämem açyk bolsun. Indiki soraglar belki azajyk ýakymsyz bolup biler, ýöne bermesem bolanok, agzalarymyzam köp gyzyklanypdyr. Toparlaryň ählisinde bir solist bolýar. Siziň toparyňyzda solist kim?
Biziň toparymyzda solist üçimiz hem ýeşi opşa alanda bulam soýnaýdy bilýä. Bulam soýnaýdy. Ses alyň.
Hemme hem solist.
Siziň toparyňyzda 3 sany solist bar. 3 sany solist. Näde aýdymlarymyz bar ýerimiz gördüm. Aw, elbetde berdiň diýişi ýaly, er er aýdymçyň hem solistiň ozady öz soýnaýdymlary bar. Отdельno. Düşündim.
Şo ýene bir ýakym soragymyz bar. Elbetde bu soragy beresim gelenok. Ýöne bermesem bolanok. Bu sorag meni gyzyklandyrýar we ähli agzalarymyzy, siziň diňleýjilerňizi gyzyklandyrýar. Legenda ABM gruppasyna näme boldy? Näme üçin dargadyňyz?

Men bäşde diňläp başladym. Dörtde işläp başladyk.
Işläp başlanyň göni rezultat ýok-da. Iki müň dördünji ýylda başladyň.
Bäşde, ýa-da bäşde ýa-da rezultat başlady. Näçe ýyla çenli dowam etdi? Iki ýyl. Iki müň altyda iki ýyl iki ýarym ýyl diýerler. Iki ýyl iki ýarym ýyl bolýar. Gaty gowy. Şo iki ýyl iki ýarym ýylda bize beren legendarnyý aýdymlaryňyz. Ýene şu ýerde bir sorag gelýär. Bu sorag ýörite Berdi üçin. Agam topardan aýrylansoňam Dostluk diýen aýdym Hödürlediň diňleýjileriň üçin, biz üçin. Şo dostluk aýdymyňam klibinde ABM topary bilen, ýagny Arseniň, Mekanyň bar konsertlerden, kadrlardan klip hödürlediň. Näme üçin?
Aý, wara dogrymy aýtsam, şol şu aýdymy ýazylanda, o şu aýdym öň ABM aýtdy. Aha hawa. Eýdi başda. Eýbi ýop ýazyl eýbi ýop aýtdyk şu aýdymy soň ožo aýry aýry çykam soň. Şul bar hiç hili öýke kinam ýokda. Hmm. Hawa. Dost hökmünde görünmesi. Şu klipde men o ýaşuly erbet tarapyny görkezemok, ýaşuly söýüp aýdamok şulara. O dostlarym bar, dostlarym meň dostlarym diýip aýtmyş onda. Dostlarym bolsa, o dagan hem bolsak, nemeden hem bolsak, o.
Dogry. Indi sorag şu wagt aýrylma barada girdik birazjyk gorkuzdyňyz hem meni ony geçdik bolýar. Indi täze indi täzeden geleli. IBM-iň täzeden birleşmesine näme sebäp boldy? Berdiniň topara dolanmasyna näme sebäp boldy?
Oňa sebäp, kim sebäp boldy? Bir adam sebäp. Ýöne oň adyny aýdyp bilemizok biz. Mhm. Ol bir adam sebäp boldy. Bizi jemledi. Bize predloženiýe berdi. Haçan?

Fannyň biz menä näçe iki müň altynjy ýyl, iki müň bäşinji ýyl on bäş, on dört, on alty, on bä, on dört, on bäş ýaşda oglan wagtym sizi diňleýärdim we meňki ýalak pikirimçe ýüz müňlerçe adamlar bardyr, gyzlar, oglanlar, gelinler, doganlar, uýalar, jigiller, agalar, iniler. Fanlaryňyz gepiň gysgasy şolar üçin hem höwes döredipdir. Sag bolsun. Ýöne şol adam sesini öz adyny eşitdiresim gelýär meň. Şoň ady Suleýmandyr. Şony hökman goýgun. Şony eşitsin öz adyny. Eşitsin. Süleýman ulumy? Uly.
Süleýman aga, minnetdar bir ABM-iň diňleýjisi hökmünde, muşdagy hökmünde. ABM ýene täzeden. Men bir ýyl, iki ýyl mundan ozalam Berdä ýazýan. Berdi agam, jemläp bolýan bolsa jemläli. Men ABM bilen gepleşik gurnasym gelýär. Jemläp bolýan bolsa jemläli diýip. Bu güne nesip etdi-de. Diýmek, meň edip bilmedik işimi Süleýman aga edipdir. Sag bol agam. Dowam etdik. Arada Azat SSH ses proýektini gurnady we şonda sizi myhman etdi şo proýektine. Bärde Bir näme diýsem, bir gepleşige bolýa, ýöne ses proýekte geleniňizde men göremde hemme zat gowudy, bir zat ünsümi çekdi. Näme üçin ABM öňki ýalak bir eşikde geýinip barmady? Sebäbi o bir klip hökmünde, ses proýekt hökmünde, şeýle bir gepleşik däl-de. Döwür olar ýalak däl-ä. Häzirki döwür uje negdeş eşik. Öňki döwür o daşary ýurt aýdymçylar hem grup bilen meňzeş geýinýärler şol reňkli reňkli näler.
Aslynda şo wagt grupba sostaw jemleşmeli diýip gürrüň ýokdy.
Ete byla.
Seş bilen proýekt. Bir aýdymlyk.
Hä.
Bir aýdym. Ol diňe prosta. Köneleri ýatlal diýip.
Birden başlady.
Ondan soň birnäçe aýdan soň biz jemleşdik. Hä men bärde bir.

Bizem çimeýine, ýa çimeýine. O wagt biz kak grup boýar dälikde. Şoň üçin o Seş berekella, ýetip bildi, menden öňde etdi. O seş indi berdi predloženiýany, onlaram golladylar, menem golladym elbetde. Onda şonluk bilenem ýaňky döredi, ýaňky proýekt.
Dogry. ABM topary diýsem, kimçe fanlaňyzyň kellesine, aklyna birinji gelýän zat Asman ýyldyz edin gözlerim. Şu aýdym. Birinji şu aýdym gözüne gelýändir, ilkinji bolup. ABM diýsem, awtomat şu aýdym gelýändir. Birinji klibimiz-de. Birinji klibiňiz, ABM, ABM eden aýdym, ABM. Pika getiren aýdym diýsegem bolýar siz ýuwaş ýuwaş gideňzok siz şu aýdym bilen duf uje vsё eýbm biz eýýäm o tanslar o klipdaky obrazlar biz ýaňky diýýäňä şolar bilen ulaldyk we biz eý Aýtsaň aýdybermeli-le, köp aýdyljak zatlar bar. Ilkinji aýdymyňyzmy şo? Gruppaň ilkinji aýdymymy şo? Ýok.
Ondan öňem ýazylan aýdymlar bar. Gel gel diýip bir aýdymymyz bardy. Iň birinji ýazylan aýdym şol. Asman ýa Asman ýyldyzy dörtde dörtmi bäşinjimi? Asman ýyldyzy gowy studiýada näme edilen-de? Ýazylan ilkinji professional studiýa. Ýöne bir

Ýörite şol aýdymy näme üçin saýladyňyz? Üçiňiz bolany üçin. Aý, neme-de. Ýürege ýakynrak aýdym bolansoň. Gowy gördük aýdymy onda onnoň maslahatlaşdyk. Üçimiz hem belli bir oba netijä geldik. Mekan aga bir zat diýjek boldy içinde saklady. Aýdaý ha diňläliň. Ýok, ýa druzýe podderžiwuj.
Sen может sen bir zat goşup goýbersiňam. Ýok, zat Sen goşup.
ylalaşýaň. Har sen men kimçe gruppada hatda gaz berýäň, size ýöräň. Maňa azar bermeseňiz bolýar diýip şeýle bir şu adam maňa azar berýär, men oturaýyn diýip otyrlar. O, gülýär. Gatga dowam etdik. Asman ýyldyzlary aýdymyna geldik şu wagt. Elbetde mümkin bolsa şo legenda aýdymy diňleýjilerimiz üçin, agzalarymyz üçin bir ýerine ýetirip berseňiz, ýöne elbetde mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetireňizde-de şo legenda tansyňyz bilen. Baş üstüne.

Asman ýyldyzlary aýdymyňyz üçin, tansyňyz üçin. Aýaklaryňyz, elleriňiz, sesleriňiz dert görmesin. Dowam edýäs. Dowam edýäs, ýadamadyňyz, dogrumy? Elbetde. Men ýene bir gelip sizi ýadada oturmaýyn diýen. Ýa, ýa.
Dowam etdik onda. Tans edip aýdym aýtmaga öňküleri ýaly aňsat däldir, hä? Hiç hili meselesi bolup bilmez oň. Hä, şeýlemi? O ganda bada.
Hä.
Hiç ýadadanok, adydanok, o normal, hä? Hiç hili. Sen devam ettin onda. Indi ýarysyny gürläp galaýyn. Könüleri aýatladyk, gülüşdik, degişdik. ABM-den iň ýakyn wagtda näme täzelikler garaşmaly, näli täze proýektler bar, şolar barada bir gysgaça aýdyp berseňiz. Gysgaça bolmasa, köp täzelik bolsa, anons berip geçiň.
ABM-de köne aýdymlardan 3-4 sanjak aýdymlar aldyk. Öňki aýdymlarymyzdan biraz çykyny miksowany wariantda goýberdik. Nesip bolsa indi häzir häzir ýakynda täze döredilen aýdymlarymyz bar. Proýektde dur. Nesip bolsa Allah ak ýol berse şony klip bilen bile hödürläris. Nesip bolsa. Elbetde olam uje şu döwre wap bolar. tansam, klibem, şekilem hemme zady şu döwrebap bolar. Ýöne biziň şekilimiz bilen geýin. Inşallah.
100 prosent, 99 hem de 100 prosent. O berde klip diýip geçdiňiz. Eger klip temasynda biziň elimizden azjyk ýardam Gelýän bolsa indi Ak kepdir studiýa hyzmatda oglanlar. Sag boluň. Sag boluň. Sag boluň.
Minnetdar.
Hajy aga, Aşyr aga hyzmatdadyr. Hajy agaň ýanyna barsaňyz, Media TM aýtdy zat diýseňiz Hajy aga bilen gürleşip goýdukda. Seň adyňdan gelseler hökman.
Sag bol. Ýoluny taparys diýdi-de.
Ýok, şu wagt skidka, ne skidka diýip o zatlary aýdyp oturmaýyn. Legendarny aýdymçy. Ýok, beý diýjek bolsaň Hajy agany menem tanýan oturmaýyn. Oý, sag bol, sag bol.
Özüni ohurlymyz diýýän.
Şeýle.
Dowam etdik onda. Öňki döwri aýtjak ýaly hiç hili ýok. Ýöne döwür eýýam bir açyk bolsa-da, nesil üýtgedi, döwür üýtgedi. Şo barada aýdaýyn. Häzirki döwürde ogurlyk aýdymlara näl garaýaňyz? Bir-birden pikiriňizi alaýyn. Indi men aýtsam, dogrymy aýtsam, häzirki wagtda ogurlyk aýdym bir açyk nepriýemlimo bolarmyka öýdýän. Sebäbi ir döwürde bir açyk bu ýola düşünýän slişkim az adamdy. Ondan şonda biz bizde mümkinçilik slişkim azdy. Emma şu gün şu gün döwür alaňda tüweleme oglanlar uje goýluşdyda o taraplaýyn. Daş öwret internetler bar, sazlar bar, kompýuterler bar, sesler bar, tüweleme oglanlar uje masterler bar. Masterler bar, uje tüweleme oglanlar döredip bilýärler şu gün. Şonuň üçin hem biziňki indiki öňümizdäki nesip bolsa hödürlejek aýdymymyz döredilen aýdym. I men pikir edýän şu biziň diňleýjilerimize biziň muşdaklarymyza göwünden turjak diýip turar öýdýän. Ýüz prosent. Nesip bolsa, nesip bolsa.
Ýo eý biem täzelik hödürläp nädip göwnümizden turmasyn o. Nesip. Owulgy aýdymlara näl garaýaň? Sendenem soraýyn agam.
Ogurlyk aýdym oý. Oňarsaň aýtmaly. Oňarsaň aýtmaly. Oňarsaň.
Hmm. Owa. Maşallah. Goşulýaňmy? Aýda şuny ikisi bar. Ogurlyk aýdymda bir plusy bar. Mhm. ogurluk aýdym diýip aýdylan ýokda. Ýok. Ogurluk aýdymda iki görnüşinde edip bolýar. Aýdymçyň öz original aýdymçydan öz sesi bilen, öz dili bilen ondan gowy aýdyp bilseň.

Indi gelýäs azajyk pelsepe soraglarymyza, ýagny filosofski soraglarymyza we bu soraglarda heriňiziň pikiriňizi aýry-aýry bilesim gelýär, gysgaça bolsa-da aýry-aýry. Ow, mümkin bolsa elbetde. Geçmişiňizde bir zady üýtgedip bolýan bolsa, nämäni üýtgedesiňiz gelerdi? Şahsy.
üýtgetmeli bolsa. Ha.
Ya şony üýtgedip bolýan bolsa.
Ay köp zat üýtgederdim. Köp zat üýtgederdim. Bir däl, iki däl köp, ha?
Köp zat üýtgederdim.
Köp zady ýerlikli goýardym. Lüboý oglanda, lüboý adamda ir döwründe, ýaşlyk döwründe goýberilen ýalňyşlyklar köp bolýar. Ony diňe ene-ata aýdyp bilýär ony. Emma biz çagakak, lýuboý adam çagakak ony düşünmezdi. Sebäbi ol şo wagt şo marožnini isleýär-de. Emma ene-ata diýerdi, köp iýseň bokurdagyň agarar diýerdi. Biz şony düşünemzok. Emma biz ulanansoň, özümiz ene-ata bolansoň biz oňa düşünýäris. Emma şo döwre gaýdyp gelsek, köp zady biz üýtgedip bilerdik. üýtgederdim-em men. Ýöne geçen zat geçdi. Bolan zat boldy.
Bolan zat boldy.
Şu taýda goşup geçeli. Ýaş nesile belki öwüdiň bolar, nesihatyň bolar. Ýaş diýenime senem bir garry däl agam, ýene ýalňyş düşünme. Indi diýjek bolýanym, ýene-de sen maňa garanda, menden kiçilere garanda köpräk gördüň. Bir aýtjak, goýjak sözüň barmy? Ne öwüt-nesihat temasa? Aýtjak, goýjak zadym ýaşlarymyza, hawa, okamaly, Ene-ataňyzy diňlemeli, bilim almaly. Ýurduňyza wepaly bolmaly. Edýän zadyňyz bähbitli öý üçin, maşgala üçin, ýurduňyz üçin bolmaly. Şon ýaly bolmaly. Am berdi, berdi am. Geçmişiňde bir zady üýtgedip bolýan bolsa, nämäni üýtgederdiň? Mysal üçin? Hiç zat üýtgedip bolmaz. Şu geçmişde eden ýalňyşlygym emmesi dogry ýola goýupdy-da meni. Indikide şu ýalňyşy etmezýälik. Şu güne geleniňe, şu ýalňyşlar bilen bile geldiň, öwrendiň, ýykyldyň, turduň. Dogry. Ne garçyň agam men bu soraga. Meň bul bulaň aýdan zadyna soň basyp goýmadylar aýtmana. Ýa indi belki bu tarapdan başlaýyn indi. Öýlenir. Ýok.
Ýok sen orta aradan başlap oňa geçip ondan maňa geçip bilersiň. Şeý deýinmi? Şeýde.
Ebra dogry aýtdy. Näme diýdi? Her gün edil aňşan adam mert bol, mert bolýar bilen. Dogry.
Bu toparda iň ýumorist öýdýän. Awa, Arsen biziň zadymyz, motorymyz. Ylham çeşmämiz. Awa, nastroýeniň ýok bolsa, Arsenjan bir iki söz aýdýar welin, ýaňky gülüp başlaýas, begenip başlaýas, birazjyk şahdymyz açylýar. Berekella.
Kän gürlegenä däl, ýöne gerek ýerinde şeýle bir

Adam soň ejizlänok, mert bolup başlaýar, köpelňişde. Hum.
Ýalňyşlar erkek oglany mertlige zat etýär, ä? Ol ne? Diňe erkegi däl-de. Ýa ol indi Islendik işde üstünligiň syry nämede ýaňky? Mekan agaň diýşi ýaly, Berdi aga, senden başlalyň. Höwes, birinjiden höwes etmeli, şo höwesiň bolmalydyr şoňa gowy görüp. Şony öwrenmek üçin, şoňa ýetmek üçin ilki bir höwesiň bilen ýapyşmaly-da. Höwes, birinjiden höwesiň bolsa işleýäňem, hereket hem etýäň, gymyldaýaňam. Höwesiň bolmasa, işiňe lezzet almaly diýjek bolýan. Näme iş işleseň hem, şonda şo bir syr bolup üstünlige şonda ýetersiň, eger lezzetli bolsa işiňe. Mekan aga sen jogap ber, indi Arsen. Arsen aga. Wagşy düşünmez oň soragy.
Üstünligiň syry nämede? Seň üçin. Dawutbek Şiketow net, pa-moýmy.
Aslynda ýaňky berdiň diýiş ýaly dogry, ony edýän işiň, edýän käriň söýmek gerek birinji oçak. Söýmeseň ony başaryp bilmeýäň. Üstünlige ýetip bolmaýar.
Ýok.
Ony çaý içesiň gelmez, çaýy söýmeseň çaý içip bolanok. Maşyn sürüp bilmeseň Öwrenip bilýän emma. Ýöne öwrenende näme eger-de sen höwesiň bolmasa. Lüboý işde-de höwesiň bolmaly, söýgi bolmaly. Ol ol käri söýmek gerek. Söýüp sen üstünlik gazanýaň. Näme?
Indi adamzat ertiriniň näme boljagyny bilenokda. Bir saatda näme bolýar, iki saatda näme bolýar. Adam da biz e, her zat bolup bilýär-de. Şonuň üçin Bir zady edik görüp puşman etmekmi ýa-da şo zady edik görmän etsedim diýip puşman etmekmi?
Türkmenlerde bir nakyl bar-da, Ýatyk galandan atyk galýar. Ha.
Hakyky. Dogrudyr. Goşulýan söz. Ýöne
hemme zat ýerlikli bolmaly.
Çä, çini çäge bolmaly. Elbetde, elbetde, elbetde.
Dogry. Hemme zadyň çini çäge bolmaly. Dünýäde nämäniň peýdasy bar diýseň hem şonuň çini çägini bilmeseň, şolam zyýan edýär-de.
Birine zyýan geljek bolsa, şol sana peýdaly bolmasa-da şony etmeli däl. Sen sen başga adama zyýan bermeli. Dogry diýýäň. Mysal üçin, suw adama peýdaly-da. Ýöne şo suwam has köp içseň, şoňam zyýany bar-da. Elbetde. Şo ýaňky diýýäňiz, çini çägi bolmaly, dogry. Tötänlige ynanýaňyzmy ýa-da ykbala?
Men pikirimçe ol ykbala degişli bolamasa düzgün. Ykbal.
Ikisem bar. Ikisem bolup biler.
Arsenal sen Üçüsem mal.
sen şeýdip gepleşigiňde gülki, şadyýanlyk goşupdyrsyň salam. Dowam etdik. Bu men iň gowy görýän soraglaryň biri we bu soragda heriňiziň jogabyny alasym gelýär. Bileýin näme? Güýç nämede? Güýç nämede? Agzybirlikde güýç, elbetde.
Men hem şony diýipdim öňki gepleşigimde. Näme goşulýaň?
Seo Luke.
Ýa.
Güýç birlikde. Agzybirlikde, birlikde elbetde.
Şu gün soraglary taýynlap durduk. Bir-birden taýynlap, üç-dört günläp taýynladyk-da, şu gün oglanlar bilen oturdyk. Bir gaýtalamaly-da, goşmaly zat, aýyrmaly zat diýip. Şonda oglanlar bilen gepleşip otyrdyk. Hemmesiniň hem biz üçimiz otyrys. Men-ä başga zat pikirlendim. Ikisiniň hem goşan zady bar. Eger ABM gruppasy gelip, güýç birlikde, agzybirlikde diýse, Şoňam gowy jogap bolmazmyka diýip aýtdy. Edil şonam bolup çykdy-da. Hawa, ýöne pikir edäýmäň, biz öňünden jogaplary berýäs. Hiç bir soragyň jogabyny beren däldiris, hiç bir soragam öňünden beren däldiris. Dowam etdik. Sizi durmuşyňyzda has güýçli edýän zat näme?
Imanymyz.
Mundan soň men bu tarapa geçem oturmaýyn. Şoň şeýle şu tarapdan başla diýdi. Soňra bu tarapa geçem oturmaýyn da. Boldy. Däl.
Dogry.
ABM gruppasy elbetde ýüzlerçe konsert, belki müňlerçe de bolandyr, ýüzlerçe toýlar çykyş edensiňiz. Şo toýlaryň, konsertleriň içinde bir gyzykly agzalarymyzy güldüräýjek pursatlardan barmy?
Bar biri.
Hä?
Aý başda şo döwürler bir restorana toýa bardyk. Barynjy gezek. Toýa bardyk. Ýene ýurduýa meni tansowaýyny aýtjak diýýär. Hawa, aýdym. Ha. Eý bolýa indi otur geldi bar. Sen muzykantyň ýanynda dur. Aýtjak bolup dur elinde mikrofon alyp. Muzykanty haýsyna çalaýyn diýýär.

Myhmanlarymyz üçin şu soragy berip geçýän we şu pursady döredip geçýän, soragam däl aslynda, pursat diýeli. Siz öz diňleýjileriňiz üçin, biziň agzalarymyz üçin aýtjak, goýjak sözleriňiz bar bolsa, sizi diňläli. Ýene-de Sagradan başlabereli, ýogsa Arsen ýene men Arsen başla agam diýsin, mekany zat eder. Indi oglanlar, tüweleme gün-günden tehnika ösýär. Tehnika ösüşi ýaly, şu günki Bäş ýaşly çagalar tuweleme ertir on bäş ýaş bolýar, ýigrimi bäş ýaş bolýar. Eto znaçit to, što her adam gün-günden akly goýulşýar, ony görýär, buny görýär, ösüş bar tuweleme. Siziň edýän işleriňiz tuweleme malatsy, aw, size üstünlik işiňizde. Şu gün-ä ABM, ertir ýene biri, soňkusy gün ýene biri, şun ýaly adamlara Ýetmeýän zatlar bar, ýetmeýän sowallara jogaplar bar. Şuny ýetirýäňiz siz. Şoň üçin size köp sag boluň, işiňizde üstünlik. Sag boluň. Sag boluň. Nesip bolsa indiki ýyllarda, indi nesip bolsa bir aýdym klip çyksak, ýene bir gepleşik ederis-de. Nesip bolsa, bir aýdym bir klip däl, on klip çyksyn, on bäş aýdym çyksyn. Gezek gezek gezegini alalyň-da. Köpräk bolsun-da gepleşik. Nesip edenden şu taýda bir söz bereýin, eger klip düşürseňiz, Klipiň we sahna arkasyny biziň toparymyzdan hökman bararlar. Sahna arkasyny siziň fanlaryňyza, biziň agzalarymyza diňletmek, görkezmek islärler. Nesip bolsa, gepleşik şo taýdan-da kiçijik-kiçijik interwýu jaby bolar. Nesip bolsa, nesip bolsa, nesip bolsa. Hökman, hökman. Şoň üçin size sag bolsun oglanlar, malatçy. Şuny ýaly köpräk çagyryň programma. Nesip bolsa. Awa, näme soragyňyz beresiňiz gelse beriň. Biz jogap bereris. Inşallah.
Berdi agam senden diňläli indi. Diňleýjileň üçin belki aýtjak sözleň bar bolsa. Menem goşulýan size köp köp sag bolsun aýdýan. Hawa. Uçluklamda-da şunça ýyldan soň täzeden kabul edenler üçin köp sag bolsun minnetdar. Kommentariýalary okaýas. Biram erbet kommentariý ýok sag bolsunlar. Hawa.

Nesip bolsa tealimler bilen begendireris. Nesip bolsa.
Ýeti tamamyzam şo. Her kim garaşýan zadyňam şo. Kommentariýada bar.
Täze ýokmy, täze ýok. Täze indi bolýar. Nesip bolsa. Ýakyn günlerde nesip bolsa.
Nesip bolsa.
We men bärdenem minnetdarlyk bildirip geçen, ýaňy belläp geçdim seni. Ak kepder studiýasy bize syýomka edip dur. Olamlar sag boluň, janyňyz sag bolsun. Minnetdar. Hawa, he, bärden efir hem edip durlar. Sag boluň. Mahmal restoranyndan sag bolsun aýdýas. We biziň esasy hemaýatkärlerimiz bar, bize şu gepleşikleri gurnamyzda kömek edýän hemaýatkärlerimiz hem Türkmenabat Kargo, Türkmenabat Kargo bilen tanyş sen meniň pikirimçe. Eger tanyş däldigiňiz üçin aýdyp geçeýin. Türkden Türkmenistana ýükleriňiz bar bolsa ugratjak ugratjak bolsaňyz, bir zat targap soň getirtjek bolsaňyz, üç günde samalýot hyzmatlary bar. On on on bäş on sekiz gün arasynda tyrda getirýärler. Bäş kilo bolsun, on kilo bolsun, ýüz bir tonna getirip berýärler. Kanun degişli kanunyň içine kanun bozmaýan zatlar bolsa hiç. Kanuna laýyk.
Kanuna laýyk.
Hawa. Elbetde.
Ýene bir zat belläp geçesim gelýär. Şular mümkinçilikleri döredip beren Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza köp köp sag bolsun aýdýas. Işiňizde üstünlik. Janyňyz sag bolsun. Janyňyz sag bolsun.
Hawa. Dowam edelim. Berdi bi. Ýaňky klip temasyna geldik ýadyňda bolsa. Topardan soň dostluk aýdymçy çykardyň we şo dostluk aýdym aýdym diýdiň, aýtdym zat etdim, klipini hödürlediň, zat etdiň we ýokarda ýaňy güýç nämede diýenimizde birlikde diýdiňiz, zat diýdiňiz we agzybirlikde goşup geçdiňiz. Gowy goşup belläp geçdiňiz-de. Menem şu taýda belläýin, siziň ABM atly Hekaýaňyz dostuňyz ýeňdi täzeden jemleşdiňiz size geljekde üstünlik
sagboluň. Öň näli top derejelerde bolsaňyz nesip bolsa ileride hasam gowy derejelere ýetiň we Elbetde, elbetde bärden agzalarymyzdan aýdyp geçeýin. Bizem dostluk ýeňsin diýiň, ýekeje laýk basyň, owa, arkaýyn ýüregiňizden kanalymyza birden agza bolmadyklar bar bolsa, agza bolsunlar, aktiw görkezsinler. ABM barada ýüregiňizdäki joşgunly teswirleriňizi ýazyň. O tesirligiňizä okaýandyr. Berdama okaýa, Mekana, Arsenada hökman okar meň pikirimçe, elbetde. Nesip bolsa. Şoň üçin gowy-gowy tesirler ýazyň. We elbetde, mümkin bolsa, gepleşigimiziň soňunda ýaňky belläp geçişimiz ýaly dostluk aýdymyňyzy ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne.